ukaona mukomana anokuudza kuti yakuslip over mukomana ye haakude and haakude wake waanoda ambofa kamuudza kuti yakuslip over ukaona mukomana anokuti yakuslip over futseke iwe mukomana iwe unoroya and ndiwe musatanist chai chai how can you say munhu yakuslip over hausura ukumuudza kuti yakuslip over apa unoziva kuti haumude musikana wacho hinda une utsinye zimunin'ina rasatani ungadedze munhu kuslip over uziva kuti hamude

pawanodana nemukomana mudhafu kana kuti mukomana ane tsoka hombe mukomana iyeye ane mweya wehurombe ari stingi afa kakupa mari usadana nemukomana mudhafu kana mukomana ane tsoka hombe ane tsoka tanga pasaizi 9 zvichena mberi mukomana yesiya tiza mukomana ye irombe akaiswa mweya wehurombe nemadzitateguru ake haite rombe siya marombe uko ukaona mukomana anokuti yakuslip off achibva waziva kuti mukomana ye harore haabuditse mari ari stingi anorora seko mukadzi wake waanogara naye wasinobhadhara mari anorora seko hure uri hure iwe musikana anonzi yakuslip over nemukomana because harore mukomana iyeye slip over boys kunyangara marombe futseke ndomaplayers munhu anokudedza kuslip over ihure remakoko and anotambura because haana mari yekuroora and hafa akaroora iwe nonsense kana unoda kunoda kunendesa out mukarestaurant kauke dollar nanzi ndinoda kuendeswa kuout kuma-five star hotel kuzvinzwa unoita meet up neni ye meet up yei neni usina mari futseke zirombe kusimba kusina vamwe chimadhafela fesi sikobhoro yabhasikoro chifesi chinenge chikee chebhasikoro mazigumba dhala lakabhenda brugwa dhebedhebe rinosungwa neuwaya uda kunendesa out kwedhora here futseke uda nifambisa netsoka nini muroyi iwe musikana asingakumbire girlfriend allowance anodonyebera kunzwisisa chinzi bhebha ndina mari futseke zifesi rakaunyana kushata zvizheve zvakatiza fesi fesi inenge ichikwambo kuzvinzwa ipapapo ane mota ndindakwira mota achina ndinzwisise ka e eh, girlfriend allowance ndoyida ndotopihwei ina ndinzwisise iwe unonzwisisa ka udanza kabuda tese madhaga ibva madhaga namai vako futseke sinyangiri futseke Pia ari panapa rege ndimpe foni mutaure naye. Ndiri bho baba Pia muri sei? Iwe atandibvunza tarisiyana moms kumba dati ndikubvunza andi kana vasiri bho unozondonera uye auna uyera uye saka kuteeredza kuti vari bho futseke mhani iwe dati ndiswere ndichibvunza ndikudanana navo here ndikudanana navo here handisi kudanana moms yako saka ndabasiri kuvabvunza futseke mhani usati bhowe zifesi rinenge bhara maziroma akadhamba nokisa mahure zimhino rakafongora futseke yave kushata mhani usati bhowe mhani uye kandi unenge wanamhomza kukwana asiri bho here kana vari bho unouya saka kutoya watorodza kuti vari bho futseke mhaniwe zimusoro bhangu maziso anenge nyima yaramba kuibva muromo munonhuwa chidembo kushata futseke mhani usati bhowe masikati machenewe ah. iwe wakakuromba kwenyu usingahwire shuga iwewe usingambotorawo shuga iwewe futseke vabereka kwakunyara kungo kuti harawa kana tate guru kana ngori musikana akanyara kuti mbuya nemanakira ndi ashuga futseke ah, anyways guys can you please follow my youtube channel nomalanga mm, so nono bang guys please you know i love you so much i do love you pa iwe hauzvione ini ndakakuda kubva ndichizvarwa ini pandaitochema ndichizvarwa ndaitochemera iwewe pandaitochema ndichizvarwa ndaitochemera iwewe mr buba hauzvione here iwe can you please go and subscribe to my youtube youtube yangu inotoda kutosubscribe kuti ndizokuimbirai imi mr buba pamunenge makarara ndichingokuimbira muchimuka futi imi ndichingokuimbira yee mr buba yee mr buba Mr. Bupa, I love you. Mr. Bupa, I love you. Guys, I'm done. Ndiyani mwana kuimbirwa. Thanks, as in, okay, ndoda live. Okay, Mr. Bupa, Mr. Bupa, can you please uh, go and... Guys, muna nenga ngova uno subscribe ku YouTube, wa ndo muyimbira. song nezita rake yes kango subscribe ana ndakuimbira song nezita rako so far shoni ndia tapiwa ndia subscribe ndakuimbira tapiwa guys wese arida kuimbirwa song nezita rake anongono subscribe kuyoutube yes ndokuimbira song unonzani kuyoutube nono bang ukangoenda kuprofile yangu patiktok panapa pazasi unoona pakanzi youtube ukangonobaye ipapo inobva yatokuendesa kuchi kuyoutube kwanga obva wasubscribe obva wadzoka nandakuimbira kana ndotanga nakuimbira unosubscribe imba unamatina musoro bela kanobela kanobela yo yo i can't sing french i wish him im fully zimbabwean 100 percent nyangwe ndikadabvisa kana ka 0.01 akatobve

Jeni andipfire nekuti andisi kuda andisi kuda vakutopfira jeni racho usandifose nekuti haisi mari yako tenga yako iwe udye paunodira iwe pana ravagara naro nderangu dhendi racho ehe nderangu nditori muridzi wedhendi usandimanikidze kuti ndipfire dhendi hanzi go sei une dzungu uyada kuimbira hanzi sei une dzungu oe okay.

hanzi beche rako nyarara hapana chaunoziva okay yada kuimbirwa hanzi beche rako nyarara hapana chaunoziva ngwere chikadzi yada kuimbirwa hanzi ngwere chikadzi orit miraimbira manje itai shoma please mbanje yada kuimbirwa makuimbirwa hanzi mbanje itai shoma okay mira ndikuimbira kuti mbanje itai shoma idzo mbanje dzamunodya itai dzishoma mbanje dzenyu dzatonyanya nekuti madziwanza itai mbanje dziite dzishoma girls girls muri kuwanza kuita mbanje dzenyu mbanje hona zvadzakukuita kune vanhu wakutonzi unopenga iwe usingapenge mbanje itai shoma please mbanje itai shoma but mbanje dzinonaka tinodzita shoma se bolato wanguda waiziya siya ngochani iyoyo inokunyadzisa kuhama dzako wazvinzwa ungadana nemumwe murume here siya mumwe murume iyeye musikana chaicheye anofanira kuti hani switati baibi kwate ngwanguda chii chakadaro futseke ona uchidana nemukomana anoti bolatowa iwe unoita basa rekuya kumainbox kwadi uchingo ndipo nhamba ndipo nhamba futseke karombe and ndakupa nhamba dzacho kwakundifonererei kundifonerererei akuza dotora newe ndiyani anu ari kumbira nhamba wambo todotora nenere wati ndipe nhamba ndakupa nhamba udotora nani futseke rombe nanotsvaga basa ndositerere marombe koko Hey, ndipe number ndipe number ndakupa ka number dotsera nani stupid futseke chidembo zifesi rakafinyama kunge chichembere futseke nonsense ndakupa number uda ndinetserei nonsense mani aone azoti nyengo chinyebera tune mota yafutseke kumba kune nhamo ndosokochengeteswa mwana asiri wako shavire urombe futseke anotenga mota yako tsvaga mari zinhamo zibaba renhamo zimukuru renhamo zipresident renhamo nonsense ukuya uzotinyengere eh, uzotaridza ndina mari handina mota kwakuzoda kuti ndine mota stupid man ha aushode zimbanyepo zisatani Baya mkomana asingape asikana girlfriend allowance futseke mkomana asingape asikana girlfriend allowance futseke ndosaka wakapesera kuti awati magumbeze une 15 years iwe ngadana nerombe roro zidawa zibenzi futseke ndosaka uchinhuwa weti uchifambira muroad mese uchinhuwa weti futseke ziguvhu dende ziguvhu rakaunyana ende unoshanda pasikana maruko futseke change man dodi ukaona mukomana asingakupe girlfriend allowance wabva waziva kuti mukomana anoita wati magumbezi akapesera kuti awati ane 15 years tisirewo vana vasikana please haiite mukomana uyo achidambotamba ujaya achiri mwana mucheche adamboyemera mhoms ana mari yekukupa siya siya china idzodzodzo futseke zidawa iwe mukomana asingape musikana girlfriend allowance uri dawa rombe rekupedzesera zifestiboni rerombe ndiwe akazvarwa urombo chafori rombe nonsense chirombe chemunhu sibenzi rombe rekupesera ipasikana uko nonsense iwe musikana dana nemukomana asingamurukise futseke musikana dana mukomana asingamurukise musoro futseke iwe neshavi reurombe wazvinzwa ndosaka uchidana nechidhoma chikwambo chisekuru chematateguru dana newe nemunhu anokurukisa uko futseke ndosaka une shavi reurombe uri karombe kamusikana kemunhu dana nemukomana anorukisa musoro nonsense ndosaka uchigara muchikwangwani zibaba zimwana rembwa zishavi zitateguru rekutambura une shavi reurombe musikana iwe futseke nonsense